Karanga te pō, karanga te ao, karanga ngā aituā o te wā e ngā mate āere atu rā koutou ki te pō nui, ki te pō roa, ki te herenga wairua, ki a wai ki nui, ki a wai ki roa, ki a wai ki pāmamao, okioki ai. Hoki mai anō rā ki tātou ngā urupā o rātou mā ngā waiotanga e kawe tonu ana i te reo i waiotia e rātou mā, mauri ora ki a tātou katoa. Piki mai, kake mai ki te reo rā iri nei o te kupu o te uru e mihi kau atu ana ki a koutou me ngā pūrongo o te wiki hei wānanga mā tātou i tēnei wā i roto i te kupu o te uru. Ko Lana Te Piki Broughton tēnei e mihi atu ana ki a koutou Tēnā rā tātou katoa. Tēnā kia tīmata ake tātou ki te pūrongo tuatahi i ū ake te wiki nei i Te Reo o te Uru. E aro atu ana ki Te Awa o Wanganui. Ki tēnei kaupapa i whakaritea e Te Wānanga o Waikato ei whakapakari, ei whakamārama ki te rangatahi i tōna ao Māori me ngā āinga i tēnei ao. Nō reira rā, ka tauri ake ki a koe e Eru, kei a koe te pūrongo.
He rōpū rangatahi nō ngā kura tuarua ki Wanganui, e waea ana i te ara raka inunga, e kaupapa, e tukua ana e Te Ware Wānanga o Waikato. E āerere ana te motu kia wakaāwetia te onga rangatahi, ko Te Rangitāmiro, tōna ingoa. Ko tā mātou te Whare Wānanga o Waikato he whakahaere, he whakarite i tēnei kaupapa mō ngā tauira wharekura, ngā tauira Māori kei ngā wharekura huri noa i te motu. Nā reira ko tā mātou he kawe i tēnei kaupapa ki a rātou, te noho atu ki a rātou ki ō rātou rohe. Nā, ko tana pūtaketanga mai, ko tōna tuāpapa hono me kī, ko i ahu mai i.

I roto i ngā rā e rua, kua pupū ake ngā whakaaro ki roto i a rātou, me pē e a rātou e para i tō rātou uarahi raka inunga. It's drawn me to like I've been drawn to interacting with people like it's cool to like hear what the um, ladies have been saying on the panel like um, they told us about how their journey and like how they're entrepreneurs and like how they started from such a young age and now here they are like They're thriving I guess, that's what I would say. Uh, just being outside, not stuck inside a classroom, hanging out with my mates all day, having, just having a great time. E kōrero akiaki tō rāua ki te onga e wae wakaaro ana ki tēnei kaupapa o te rangitāmiro. When you hear about this program, you may think, oh, it's like another Māori program, like, oh, we're going to be learning te reo and stuff. But actually, when you actually come into this,

And yes, main opportunity for us. Hihiko ana.
Hihiko ana te wairua o ngā, o ngā rangatahi o konei. Um, yeah, ko, te, ko tā mātou he tuku i tēnei kaupapa ki ngā rohe o te motu. Koinei te tuatahi, he tuatahitanga tēnei ki, ki Wanganui, otirā ki tēnei taha o te, te Ika a Māui me ki. Nā reira, hihiko ana, aroha ana. Waea ō moemoeā rangatahi mā, waea te pae tata, waka maua kia tīna, i Ruerererekura, Te Reo o Te Uru.
Kia ora rā e Ruerererekura. Koia rā ko te kaupapa e kīia nei ko Te Rangitāmiro, e mea whakarite e Te Whare Wānanga o Waikato, ei, Hei kaupapa rangatahi mō te ūnga e kuraina ana ki ngā kura tuarua o roto mai o Wanganui i tēnei wā hoi anō uri noa i te motu. Tēnei kaupapa e mea āta whakarite i runga i te aro nui ki ngā mahere a te United Nations me kī, koia rā ko te whakatauira mai pea ki a tātou tēnei mea te kite atu i ngā taonga ki kete kē me te āta whai whakaaro mō te āei ki te whakaāngai ki a tātou, arā, kua tīkina atu ko ērā mahere, ā, kua mirimiria e pai ai te rite mai ki tātou anō, te Māori, me te ao e noho nei tātou, ā, me te ao o ō tātou tūpuna, he mea tautoko i a tātou, ā, ki te whakatutuki i ētehi o ērā, ērā wawata, ā, kei ō tātou ngākau. Hoi anō ka waioh pea mā te unga rangatahi, ā, e kōrero mai mō. Mō ngā ua o roto i ēnei kātū wānanga. Ka mutu koira, ā, kua rangona e tātou ko te pai ki te rangatahi, ā, ēnei nā kaupapa, kaupapa tikanga Māori, ao Māori, ka rongo hoki i ngā, i ētehi kōrero i roto, i roto i ngā, ā, i ngā pūrongo, i te pūrongo kātahi anō, ā, ka rangona e tātou. Ā, ko te āhua o te rangatahi e, tērā pea e, e pirangi ana ki te whakatata mai ā, ki ā tātou tikanga, engari arā ngā, ngā taiepa, ā, kei, kei mua i a ia, kei te aroaro, ā, te, te mea e rongo nā i tēnei wā, ā, ko ērā kei roto tonu i te ngākau. Ā, nō reira, koirā te kupu akiaki a te rangatahi nei, kia, kia. Tae mai te unga e īkaka ana ki te ako, ā, ko wai a ia? Ā, engari oki ara i te mea, ā, ka uaua ēnei mahi, ara i te mea me uaua, me tae mai, engari e taea ana te āta takahi mai i tēnei ara mā roto mai i ēnei kātū kaupapa, ā, pēnei i Te Rangitāmiro. Hoi anō e te iwi, koirā, ā, te kaupapa whakairaira o te wā nei, ā, mō te unga rangatahi ki reira. Ka uri ake te aro i tēnei wā e te iwi. Kei te aro atu ki te tū a Tānerore, ki te aka a Tānerore, arā, ki Te Matatini. Me tana tae mai ki roto i te kāhui maunga, ā, kutae kē mai te mauri, engari ko te pātai i a i te wā nei, ko ea te wā i tū ai, i te tau 2025, mō Te Matatini o te kāhui maunga. Anei a Te Aro a Broughton Pue me te pūrongo.
I tū te ui waka tau ki ea te kaupapa o Te Matatini tū ai i roto o te kāhui maunga. I tū te ui ki ngā motu, i tae atu te nuinga o ngā māngai o ia kapa nō ia roe ki te tirotiro āere ki ngā wā i tū ai pea a Te Matatini. I noho ota i a Te Poari o Te Matatini ki te āta kōrerorero me te whakatau i tēnei kaupapa. Matatū, Mataora, Matatini ki te ao. I tae mātou ki te pā o Pukekura. I rongo mātou i te hā o te whenua, i te hā o te iwi, i te hā o te taiao o. te teihau ā-uru mō te maunga Tītohea a Taranaki, a tae atu hoki ki Aotea waka, ki a Kurahaupō, ki a Tokomaru. A, te whakatōpūtanga o te kāhui maunga. Kei te pito o Ngāmotu te tauā i Opukekura ki korā te Matatini tū ai. Neke atu i te 15 tāngata ka uru atu ki tēnei wā i. E 128 eketea te rei o te whenua nei. We've got several hui coming up around more of the finer details in terms of the delivery of this particular kaupapa but also regular hui with Te Matatini to ensure that what we're doing as a host committee is

Kei pāripāritia te tai ka moana ne u te kura. E kōmuri awatea ka oki ki te tau 1994, e 31 tau wai muri ka oki mai te matatini ki ngā ringaringa o te matatini o te kāhui maunga. Kua roa te kaupapa e ngaro ana i a mātou o te kāinga nei, kua roa hoki mātou e tatari ana kia hoki mai ki raro i te mana o te kāhui maunga. Ki taku mōhio, mai i te 25 o Pēpuere ki te tuatahi o Maehe a te tau 2025. Hei te 25 o ngā rā o Pēpuere tae atu ki te taʻi o ngā rā o Maeʻe te tau 2025, tū ai te kaupapa nei ki Pukekura i Ngāmotu. E te tini o ngā mata, nau mai e rarau mai ki roto i a mātou, o Te Matatini o Te Kāhui Maunga. Aroha Broughton Puē te reo o te uru.
Tēnā koe e te aroa. Ko ia rā ko te pūrongo mō te waka tau ki te wā i tū ai te Matatini a te tau 2025 ki waenga o tātou ki roto mai o tātou o te kāhui maunga, arā, ki Pukerua. Toru tekau mā taʻi tau nō te tū a Te Matatini ki roto mai o tātou, arā, ki Te Āwera. Kua uaroa, engari ku ari ku koa te ngākau o te okinga mai o te mauri o Te Matatini ki roto o tātou. Ai, i tēnei wā ko te aro nui o te komiti nei ki ngā whakaritenga mō Te Matatini a Te Rua Tau, Hoi anō ko ngā kapa e āta whakariterite mai ana i tēnei wā ki ngā waka taitaiāroe e pai e tae ai rātou ki te matatini e eke ai, e whai wā i ai ki roto i te i te waka taitai ā-motu. Nō reira e ngā kapa kia mau kia ita, pupurutia ki ngā kōrero tukuna mai a te tū ki ēnei o ngā papatū ngāwaiwai. o Te Mai i Kapaaka. Hoi anō i te iwi, koirā, koirā ngā kōrero mō Te Matatini i tēnei wā, arā, ku tau atu, ā, ka tau atu Te Matatini ki runga o Pukerua. I tēnei wā, ka roa kē tātou ki ngā manu o te wā, arā, ki ngā manu kōrero. Koina i te wā o te tau, e īkaka ana, ā, ngā pīpī o te kōanga reo ki te whakarongo ki ō rātou tuākana e tū ana, ā, ki te tuku mai i ō rātou whakaaro. I tēnei wā e aro atu ana tātou ki te kura o Cullinan College, ā, me ngā kaikōrero o reira. Anei a Tima Hēmi me te pūrongo.
E tū ana Te Whakataetae Manu Kōrero mō te rohe o Wanganui me Taranaki mō tēnei tau. Ka tū ki te whare o Ruaputahanga ki roto o Te Hāwera i tēnei wiki. E hīkaka ana ngā kaikōrero o te kura o Kararaina mō te whakataetae, ka mutu ko tā rātou hiahia kia tū mārohirohi ki mua i ngā kaiwhiriwhiri me te rohe whānui. Ko Nia Safina Edwards ka tū ki te wāhanga o Pei Te Hurunui. He tau 12 ia i tēnei tau, ko ia hoki te kaitataki wahine o te ngākau o te awa. My topic is Um, ka waipuke ana te whenua, ka wairukuhia, waikurahia ngā tikanga. So it's talking about if our land floods, do our tikanga flood with it? I compare my speech to a harakeke, um, a pā harakeke, and it starts with me and then my tupuna and then I Talk about um, why the lands actually flood. I'm feeling nervous, really nervous, but I'm excited to stand with the team again. E hia kē ngā haora mō ngā wiki me ngā marama kua hipa atu ki te akoako haere i ngā kupu katoa o ā rātou kōrero me te whakakoikoi haere i ō rātou pukenga kōrero hoki. Am unapologetically Māori. But what does that look like, Māori? Ko Jordan McDonnell te toa o te wāhanga tā Turi Kara i tērā tau, ā, ka whakapaua e ia i tana katoa kia eke anō ia ki ngā taumata. Ko te ngako o tōku kōrero, he karere ki te ao Māori, ki te tū kaha, ki te tū maia ahakoa te aha. I roto i tōku kōrero, ka kōrero au mō te Tiriti o Waitangi. Um, ko tētahi o tēta, ētahi ahu, oh, ko ētahi atu kōrero i roto i tōku kōrero, ko te wero i te kāwanatanga, he wero ki te kāwanatanga, kia wai, o mā te, mā te Māori, kia kawia tātou ake kaupapa, I ahau e tuhituhia ana i tōku kōrero, ko tōku kaiaoina ko tōku māmā. Ko ia ia e panapana i ahau, e akiaki i ahau kia ako i tōku kōrero. Mai te tokowhā o ngā kaikōrero, tokotoru o rātou he kaihaka mō te ngākau o te awa, ā, ka whakataetae hoki hei te wīkene e tū mai nei, ka tū ko te whakataetae Pai Rangatahi mō tēnei tau. I rere kauwi o te awa nui mai te ka. I tū a Mere Ngāi Kapeina i te whakataetae i tērā tau. E aro atu ana ia kia pai ai tana tū i roto i te wāhanga o Rāwhiti Ihaka i tēnei tau. Kei te pekepeke te ngākau, kei te hīkaka, ā, ko te mea nui kia tutukihia e au i taku, i aku moemoeā mō tēnei mahi te manu kōrero. Ahakoa i ngā mahi nunui kei ahau, ā, māku, mā ōku whānau e whakapiki i ahau anō kia tutukihia ia e au i ēnei mahi, ēnei mahi mīharo. Ko tōku kaupapa kōrero mō te manu kōrero ko te huripari atu, huripari mai kua mau rānei te iro. E kōrero ana mō te Cyclone o Gabrielle, ā, me ngā, me ngā mahi hē o ngā atua i tino patua kinotia ki ngā, ki ngā iwi, ki ngā hāpori o Te Matau-a-Māui. Ko ngā toa o ia wāhanga o te manu kōrero ka haere ki ngā whakataetae ā-motu a tērā tau. Ko ngā kapa toa ka mutu tuatahi tuarua mai anō hoki o te pae rangatahi ka haere ki ngā whakataetae ā-motu ki Whakatū a tērā tau hoki. Te Mehemi, Te Reo o Te Uru.
Kia ora rā e Tema. I tēnā pūrongo mō te kura nei o Kararaina e āta whakariterite mai ana i ō rātou māngai hei tū ki te papa kōrero o ngā waka taitai manu kōrero, ngā waka taitai ā-rohe ki Taranaki, ki Wanganui. Tēnei mea te āta whakariterite, he mea uaua, he mea kore kitea e te unga pea ngē. Ka kitea e te marea te tēnei kōrero, hā tāua rirerire, o onu oku te whakaaro, engari ko te āua o te whakarite, ā, e tino roa e wā ōna ka uaua, ā, kāre tātou e kite i te, i te kaikōrero, ā, i mua rā e āta Kai ana i ngā kōrero ao te pō, pō te ao, ka mau ki te ngako te kōrero, engari me ū tonu ki ngā kupu kua āta whakaritea. Nō reira, i roto i ngā rangi, i ngā wiki, ngā marama i mua i te i te tū ki te papa kōrero rā, e nui tonu te maʻi, ā, ki tua o te mauma ara ki ngā kōrero, ko te mea nui, te mea nui rawa atu, Ā, ko te mau i ngā kākaū o ō tātou tūpuna, i āra i i a tātou i roto i ērā kōrero, ā, me te ia o ngā whakaaro ei wakapuaki, ā, i te kupu ki te marea. Hoi anō, koia rā ko te kura o Kararaina e whakarite mai ana, me ngā mihi ki a koutou. I tēnei wā i te iwi ka aro atu tātou, ā, ki te whakataitai tonu, te whakataitai, ā, ā roe mō ngā manu kōrero, ana, Mai i Wanganui ki Taranaki. Anei a Phoenix Manly Green me tenei pūrongo.
I kota i te rere o te kā ui maunga ki te waka taetae ā-roe mo nga manu kōrero ki te Awera i Taranaki. Tekau ngā kura tuarua i tae atu ki tēnei kaupapa ki te tautoko i ngā manu kā kā kura. E rere te reo o te rangata i. He tuna kāwanatanga hei māringaringa te Māori, kāore ngā wā kua kaupapa Māori hoki. Ko te pūtake o tōku kōrero i te rā nei, kei te whawhai mātou, ngā kura aho matua, mō te kerēme o tata, 1718, i te mea, te hia tātou ki ō mātou ake tikanga, ehara mā te kāwanatanga, mā mātou anō ngā tikanga hei whakatū. He nui ngā kaupapa kōrero i oreore nui

where these ideas come from, which is colonisation and how it's almost killing our culture from the inside out. And I finally finished with a resolution that I'm Māori, I'm, um, I'm sure of myself. I know that I'm on a journey and I'm unapologetic about it. Hei tā Chapman, ko te wairua o ōna mātua i rongo i te wā i tū a ia. He ngaki tonu ai ta kua rekore e a ai te korero. Ka pena Kuki, Ka waipuke ana te wanua ki o tikanga, ki o awatanga, ka waikura ia ko oku tikanga, ko toku aronga ake. I tino rongu au i te wairua o oku matua tupuna, Anō hoki, me te harikoa, kua ea tēnei wāhanga ki au. E ai ki te kaiwaka wā a Crib Fox, nā te ka atu a Inekōrero i tēnei tau, me tū mārangaranga mai a Tamakōrero ki te pīkau i ngā mahi, ka mutu, kia tū motu ake te kaupapa nei. Ā, ko tētahi o ngā kōrero i puta i te rangi nei, ā, e tokomaha ngā tamāhine, ā, tokoiti ngā tamatāne, Ā, ā, nō reira, te kōrero tuatahi, ā, ki ngā tama tāne o te ao Māori, ā, it's cool to be a tāne Māori. Ki ōku whakaaro ka pai kē atu mēnā i tū motuhake ēnei kaupapa, ā, mēnā ko te manu kōrero i te tuatahi, ana, taka rawa ētahi wiki ka tū anō te pae rangatahi, ā, kia māmā ake te pīkaunga ki runga i ngā rangatahi, ā, ka, ā, tērā pea ka tokomaha ake. ā, te nama o te hunga kaikōrero i roto i ēnei mahi o ngā manu kōrero. E 58 tau tēnei kaupapa e whakaaere ia e ngā manu kōrero. Ā, ka tū ngā waka taetae ā-motu ki Ōtepōti ei te 19 ki te 21 o Epetema 2023. Phoenix Millie Green, te reo o te uru.
Kei ngā manu kōrero, kei ngā manu ranga i te tira o te wā, tēnei ka mihi atu ki koutou. Koutou ku tūmatiketike mai rā i ō koutou kāka utāniko ki te papa kōrero, hei whakapuaki mai i ō koutou whakaaro, ā koutou wānanga ku āta wānanga ia, ku āta wetewete ia, ku āta Whakaritea, e whāngai mai ki te unga whakarongo atu ki koutou ki te unga, ia kai ki te kai kei ō koutou ringa, tēnei ka mihi atu ki a koutou. Ko te mahi uaua pea ki te unga whakawā, e āta mātakitaki ana i ngā kaikōrero katoa, E whakarongo atu ki ngā taipitopito, ā, e arotake ana i te ia o ngā whakaaro, ā, e mātakitaki ana i te nekeanga o te tinana, ā, i te tū a te manu, i te rere o te manu, te rere o tana reo, ērā uatanga katoa, ā, me te whakaaro nui, ā, ki ngā manu kōrero kua āta whakaritea kia tū ki tēnei papa kōrero. Akoa, akoa ko ta inoi o te, te manu no ia wa anga, ka rere atu ki o te poti ei mangai mo tatou, e ara i te mea ka tae atu ei mangai mo ratou ono kura, noi o engari, ei kawe i nga korero a a A te takiwā nei, ngā take o te wā e āngai ana ki tātou, anā ka kawea ki, ki te motu wānui, ei wānanga, ei aro mā tātou katoa, nō reira, ko ngā kura kūeke atu ka rere atu ki Ōtepoti, a, a Te Epetema, nō te, nō te Kāreti o Kararaina, nō te Kāreti o Spotswood, nō te piipiinga kākano o Rangiātea oki. Hoi anō, ko ngā kaikōrero katoa o te wā nei, ko koutou kei runga, ko tēnei kamii ki koutou. E te iwi, koira katoa ngā pūrongo kua ua ake i te wiki nei hei whakaatu i ngā take o te wā. E mii kau atu ana ki ngā pou reo irirangi Māori, ki te korimako o Taranaki, ki te reo irirangi o Wanganui, ki a Kiora FM oki, arā, ki te reo irirangi o Rangitāne. Ēnei nā kōrero, ēnei nā pāpāotanga he mea tautoko nā Te Māngai Pāo. Ko Alana Te Piki Broughton tēnei e mihi atu ana ki a koutou, a e te iwi, i ngā pūrongo kua tau i tēnei wā. Tēnā koutou, tēnā koutou. Mauri ora ki a tātou katoa.